חנוכה א שיינע יום טוב, חנוכה צינדט מען לעכט, און ווען מען צינדט לעכט דערמאנט מען די נס וואס איז געשען אז די יוונים האבן מתאמן געווען די בית המקדש און מען האט נאר געטראפן איין פך שמן גענוג פאר א נאכט און עס האט געברענט פאר אכט נעכט. לכאורה חנוכה איז געשען צוויי ניסים, איינס אז די חשמונאים האבן ארויסגעווארפן די יוונים, זיי האבן מנצח געווען די יוונים, און די צווייטנס אז עס איז געבליבן איין פך שמן גענוג פאר איין נאכט און עס האט געברענט פאר אכט נעכט. איז פארוואס טוט מען נאר איין זאך? וואלט מען נישט געדארפט טון צוויי זאכן? די מצוה איז צו צינדן ליכט, ס'איז דא מנהגים וואס מען טוט, אבער די עיקר מצוה איז צו צינדן ליכט, לכאורה וואלט מען געדארפט טון צוויי זאכן, איינס פאר דעם און איינס פאר דעם, איז פארוואס צינדט מען נאר ליכט? סאו איך טראכט צו מיך צוויי פשטים, איין פשט, פארוואס די עיקר מצוה איז צו געדענקן די מעשה פון די פך שמן, ווייל אונז דארפן זיין פארנומען מיט עבדות השם און נישט קיין מלחמות. אונז דארפן טראכטן א גאנצע טאג וואס קען איך טון צו דינען די אייבערשטער, מען דארף דינען די אייבערשטער, מען דארף דינען די אייבערשטער, און נישט טראכטן מען דארף גיין מלחמות, ווען וואלט מען געמאכט א אפישעל מצוה נאך א זאך וועגן די מלחמה, וואלט דאס געקענט ברענגען א טראכט פאר א מענטש אז אה, מען דארף גיין מלחמה, מען דארף גיין מלחמה, קוק עס אן, מען טוט א זאך פאר מלחמה, מען דארף גיין מלחמה. אבער אונז אידן דארפן וויסן א קול קול יעקב, אונזער מלחמה איז אין די הארץ, אונזער מלחמה איז מיט די יצר הרע. אונז דארפן דיקא דינען די אייבערשטער, ס'איז דא א צייט ווען מ'דארף גיין מלחמה, אזוי ווי שלמה המלך שרייבט עת לכל, ס'איז דא א צייט פאר יעדע זאך, סאו טאמער מ'דארף גיין מלחמה דארף עס אויך זיין לשם שמים, און די מלחמה איז געווען לשם שמים, חשמונאים האבן זיך געשלאגן מיט די יוונים ווייל די יוונים האבן געטרייט צו משתכח זיין די תורה, סאו ס'איז דא א צייט ווען מ'דארף גיין מלחמה, אבער דאס זאל נישט זיין די עיקר, די עיקר אונז זאלן זיין פארנומען עס צו דינען די אייבערשטער. צווייטע פשט וואס איך האב געטראכט צו מיר פארוואס די עיקר איז צו געדענקן די מעשה פון די פך שמן איז כדי שטיל צו מאכן די כופרים ווייל א מענטש וואלט געקענט טענה'ן אז די מלחמה איז געווען א טעות ס'איז נישט די איינציגסטע מאל ס'איז געשען אזא זאך אז א קליינע ארמי האט מנצח געווען א גרויסע ארמי גיי קוק אויף אלעקסאנדער אלעקסאנדער איז געקומען פון יוון אין א קליינע לאנד, און האט מלחמה געהאלטן מיט די גרויסע פרס, און ער האט איבערגעווארפן פרס, און ער איז געווארן דער גרויסע עמפייער. און אז דו קענסט היסטערי, למשל די רוימען האבן געטרייט איינצונעמען סקאטלענד, און זיי האבן זיך געמוטשעט יארן, און עס איז זיי נישט געגאנגען, זיי האבן פיינעלי אריינגעגאנגען אביסל, און סקאטלענד איז ארויסגעווארפן, און נאכדעם געווען אין דייטשלאנד, די רוימען האבן געטרייט צו אריינגיין אין דייטשלאנד אפאר מאל, עס איז זיי נישט געגאנגען, און ס'איז געווען א שטיק צייט וואס די רוימער האבן פיין איינגענומען א שטיקל פון דייטשלאנד, און זענען געקומען די די דזשערמען טרייבס און זיי ארויסגעווארפן, און איך רעד נאך א לאנגע צייט וואס די רוימער זענען דארט געווען, זענען שוין געווען אזוי ווי עסטעבלישט דארט, און וכו' וכו', ס'איז געווען זאכע מעשות, ס'איז שוין נישט געווען קיין סאך, אבער ס'איז געווען זאכע מעשות אז א קליינע גרופ פון מענטשן פון א פלאץ האבן ארויסגעווארפן די גרויסע עמפייער, סאו וואלט א מענטש געקענט טענה'ן אז די מעשה מיט די חשמונאים איז נאטור. יעצט צום מעשה, די אלע קליינע ארמיס זענען געגאנגען מלחמה האלטן אקעגן גרויסע עמפייערס און זיי האבן געוואנען, זיי זענען געווען טרעינט, זיי האבן זיך געגרייט פאר דעם, זיי האבן זיך געגרייט צו מלחמה האלטן, זיך אליינס געטרעינט צו קענען פייטן מיט שווערדן, די חשמונאים זענען נישט געווען קיין פייטערס בכלל, זיי זענען געווען פלעינע ערליכע אידן, כהנים. און זיי האבן פשוט געזען אז מען דארף דא עפעס טון האבן זיי געטון. יעצט וואלט טאמער א מענטש געקענט טענה'ן, למעשה האבן זיי געהאט א אדווענטידזש ווייל ארץ ישראל איז זייער א בערגישע פלאץ, און ס'איז געווען אסאך מלחמות וואו מען האט זיך געמוטשעט, אז דו קענסט די היסטערי ביי די חורבן בית המקדש, די אידן האבן ארויסגעווארפן די רוימען, די רוימען האבן זיך געמוטשעט זיבן יאר צוריק איינצונעמען ארץ ישראל, און האבן זיי חרוב געמאכט די בית המקדש, און שפעטער איז געווען בר כוכבי, הונדערט דרײַסיק יאר בערך נאכן חורבן בית המקדש, ער איז געווען איינער ביי כוכבי, און ער האט ארויסגעווארפן די רוימען פון ארץ ישראל, און עס איז געווען א שטיק צייט ווי עס איז געווען א לאנד פאר זיך, ער האט געמאכט אפילו אייגענע מטבעות, מען האט היינט געטראפן מטבעות פון ביי כוכבי'ס צייטן, און שפעטער זענען די רוימער געקומען און צוריק איינגענומען, סאו. ווייל ער קען טראכטן אז קוק, די יוונים זענען נישט געווען גענוג שטארק, די חשמונאים האבן געהאט א עדווענטידזש ווייל ארץ ישראל איז זייער א בערגישע פלאץ, און זיי האבן זעט אויס בעסער געקענט די די גאנצע דזשיאגרעפי און געוויסט ווי אזוי צו גיין מלחמה, ממילא האבן זיי גענוצט בעסערע טעקטיקס ווי די יוונים, און די יוונים זענען נישט געווען אזוי שטארק, ווייל גיי קוק, די רוימען זענען צוריק געקומען נאך מען האט זיי ארויס געווארפן צוויי מאל, און די יוונים נישט, סאו אפערענטלי איז ער נישט געווען אזוי שטארק, סאו האט א מענטש געקענט טענה'ן אז ס'איז נאטור, חס ושלום. איז מילא וועגן דעם צינדט מען די חנוכה לעכט און מען דערמאנט די מעשה פון די פך שמן, ווייל אין די פך שמן איז נישט דא קיין נאטור. קענסט מסביר זיין וויאזוי ס'קען זיין נאטור? ס'איז געווען א פך שמן גענוג פאר איין נאכט און ס'האט געברענט פאר אכט נעכט, ווי ליגט נאטור אין דעם? וויאזוי קענסטו בכלל אריינשטומען נאטור אין אזא מעשה? סאו קומט מען דא צו ווייזן אזוי ווי דו זעסט די מעשה פון די פך שמן איז נישט שייך ס'זאל זיין א טעות, ס'איז געווען א נס, די זעלבע זאך זאלסטו וויסן די מלחמה איז אויך געווען א נס, ווייל אלעס איז ניסים, יעדע זאך וואס ס'געשעט איז ניסים, ווייל אזוי דארף א מענטש לעבן וויסן אז יעדע זאך וואס געשעט אין לעבן, יעדע זאך וואס מ'קען טון איז ניסים. כ'האב געהערט א מעשה פון צאנזער רב דברי חיים, אז אין זיין צייטן האט זיך אנגעהויבן א זאך ווי א זו, אז מ'ברענגט חיות פון די גאנצע וועלט און מענטשן קומען קוקן, יעצט אונז זעמיר צוגעוואוינט צו די אלע מאדנע חיות, אבער יענע צייטן איז געווען זייער אינטערסאנט צו זען, יו נאו, א עלעפאנט, צו צו א ריינאו, צו איך ווייס די אלע אנדערע חיות וואס מ'האט דארט געברענגט, זענען געקומען חסידים צו אנדרעו און געבעטן אז אנדרעו זאל קומען צו די זאא, האט אנדרעו געזאגט פארוואס זאל איך גיין? זאגט ער וואס הייסט? אונז זעען נפלאות הבורא. איז ער געגאנגען און האט אויפגעהויבן זיין האנט, זאגט ער זעסט איך קען ריקן מיין האנט, דאס איז נפלאות הבורא. ווייל יעדע זאך וואס א מענטש קען טון איז נפלאות הבורא, דו קענסט רוקן דיין פינגער איז עס ניסים, באשעפער האלטן איין, אריין געבן כח אז א מענטש זאל קענען אנגיין אין לעבן און די הארץ זאל קלאפן, די גאנצע באדי זאל פאנקשענען, יעדע זאך איז ניסים, אונז זענען פשוט צוגעוואוינט צו דעם, איז מילא וועגן דעם זעט מען נישט קיין ניסים, איז די איינציגסטע מאל ווען אונז זעען א נס איז ווען א זאך געשעט שלא כדרך הטבע, אבער טבע אליין איז א נס, יעדע זאך איז א נס. איז דאס איז די סיבה פארוואס מען צינדט לעכט און מען דערמאנט די עיקר די מעשה פון די פך שמן צו ווייזן אז ס'איז נישט דא א זאך ווי נאטור, אלעס איז ניסים. יעדע זאך וואס ס'געשעט איז ניסים. האטס א גוטן טאג און א פרייליכן חנוכה.